Yes twabakiira omu program manya amazima egi ni Mercy FM igana itaano katonyeze munaana kandi ogundi murundi turi abahereza abakuruga omu makanisa aga Baptist kandi eri izooba niijaho nyowe nangwa n'omukazi wangye. Nawe ka mbanze mushabe abaramutsyeho then tweyongyere omu maisho.
Yesu asiimwe. Asiimwe munonga.
Abantu boona abarikuhurikiza egi puroguraamu mwebare kuguma nimuhurikiza. Amaziina gangye niinye naawe Baramasia Twine. Nashemererwa kuba aha.
Webare munonga mukazi wangye kuba Kwija omu puroguramu twija na muhara waitu nawe nibamweta amazima kumanya ngu noyetenga kumanya amazima nawe ku orikuza nawe ku arikukura nawe aryaba nagambaho naimwe. So ka tushabe turikutandika puroguramu yaitu y'eri izooba. Ai Mukama Ruhanga omuhangi w'eiguru n'ensi nitukusiima nitukwebaza ahabwa rukundo yaawe n'embabazi zaawe. Egi sande tukwijuka okuzooka kwawe Nitushaba obaase kuba naiwe waatushoboorora omu kigambo kyaawe okatutsigire omwoyo waawe orikwera omwegyesa ow'amazima ahi twabaasigara turi ebikozeso kandi okatutsigire ekigambo kyaawe kihweire kandi ekirikubaasa kuba etabaaza erikubaasa kumurikira ebigyere byaitu. Omuntu weena ahurikiriize naitwe abari aha buri muntu weena reka obukama bwaawe bweyongyere kubuga omu mitima yaitu nana omu mitima yaabo boona abahurikiriize Kandi Sitaane, obukama bwayo obw'okucwekyereza, obw'okwita okubi, obw'okucwekyereza, etakagira omwanya ah'okwehimbisiza omu magara g'abantu, kureka buri omwe akwikirize kandi amanye ngu niiwe Mukama orikusinga abakama boona. Byona turabishaba omu iziina rya Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. So, eri izooba. Nituza kuba nitugamba aha kutunguurwa kwa Kristo. Okutunguurwa okwa Kristo. Waaba obaire otakakimanyire, nikyenda okimanye eri izooba ngu tihariho eiziina erindi erikusinga eiziina rya Kristo Yesu. Kandi ekyo tikirabaireho nka butandu. Hariho enshonga ahabw'enki Kristo niwe aine eiziina erikusinga amaziina goona. Ku waakubaasa kuba okaba oriho omu bwire obwa Yesu, okeemerera aha musharaba ahi yaabambirwe, okaba noobaasa kuhendera noogira ngu Yesu akaba ari omweremwa nainga shi akaba atari musinguzi ahabw'okuba hariho oku baamucumisire, oku baamutaire amahwa, oku baamufumwire engaro, oku baamutaire bakamukora kubi munonga. Haza nawe bambe yaaguma aha musharaba aho. Eh, nangwa niinyenda kubaijutsya ngu ekyagumize Yesu aha musharaba ti misumaari kureka ni rukundo. Ahakuba emisumaari ei baamutaire akaba ari Ruhanga akaba naabaasa kwebambuuraho agyende, nainga baamubamba agambe ekigambo kimwe boona ba- bafe. Kwonka nitureeba rukundo na n'orubanja bikabuganira aha musharaba, Yesu yatwara orubanja rwawe iwe ohurikiriize. Mbwenu rukundo na n'orubanja bikabuganira aha musharaba. Yesu okufa aha musharaba tikikugira ngu akaba ari omweremwa, kwonka wagira okworooba okwo noobaasa kuteekateeka ngu buzima yaasingurwa. Ku rwarabire aha kituuru ahi baamuziikire n'ekibare eki baataireho, okwo noobaasa kugira ngu hati byahwa, ogwo obaire oizire kujuna abantu tihaine eki akibaasa kukora. Kwonka noomanya ngu eiguru ryo rikandireeba enshonga endiijo? So omusharaba gukaba nigureebeka nk'okusingurwa kwonka bukaba buri obusinguzi. Kandi ekituuru kikaba kiri eky'akaanya bwanya. Ensi ekamwanga kwonka Ruhanga yaamutunguura. Mbwenu erizooba turiyo nitureeba okutunguurwa kwa Yesu torikubaasa kumwehara, torikubaasa kumweshaanya. Nobaasa kuba ori okotuura nohurira eiziina Yesu noryeshanya nogira ngu ebyo nebya ezo nemburamukoro Yesu ari nkayi bakamuteera emisumaari hatariho za mizairo hariho aba abantu mukunda kugamba ebigambo nkebyo kuwakwaasa kuba ori omwe omuri abyo omanye ngu nobu wakwe okweshanya Yesu hati tori mweshanya ebiro byoona ahakuba akatunguurwa okusinga buri omwe. Ahabw'enki Yesu yaatungwirwe? Niyo nshonga ei twaza kureeba. Nituza kuba nitureeba omu Baiburi zaitu omu kitabo ky'Abafiripi enshura ya kabiri omushororongo ogw'eikumi na mwenda okuhika aha gwa...

Kandi endimi zoona zaature ku Yesu Kristo ari Mukama, Ruhanga Tataitwe ahimbisibwe, ngu nikyo Ruhanga yaamukuriize. Waahurira Yesu naagira, Baiburi neegira ngu nikyo Ruhanga yaamukuriize, abantu abamwe nibabaasa kugira ee nimukiki, aha nooreeba ati hariho Ruhanga, hariho Yesu, hariho Omwoyo Orikwera, hati mbwenu niba Ruhanga bangahi? Ruhanga n'omwe kwonka n'obushatu. Ruhanga n'omwe kwonka naakorera, aine obushatu mbwenu. Ni bashatu omuri omwe, Ruhanga Taata, Ruhanga Omwana, Ruhanga Omwoyo Orikwera kandi boona ni Ruhanga. Kandi bari batyo kugira ngu bahikiirize okutegyeka omu iguru n'omu nsi kandi nana entebeekanisa egyo ey'okujuna. Ku ogire Ruhanga Taata niwe yaabaire ariho wenka, hakaba hatakuza kubaho Ruhanga Omwana oriija kujuna abantu omu kibi kyaitu. Ku ogira ori Ruhanga Omwana niwe yaabaire ariho wenka, akaba atakuza kubaho Ruhanga Omwoyo Orikwera arikutuura omuriitwe abajunirwe. Mbwenu ah, Ruhanga abakugyezaho kumwetegyereza n'ebiteekateeko byabo eby'obuntu, takubaasa kuhika aha minzaani y'ebiteekateeko byabo, nikyo kureebera abakweyeta abanyabwengye b'ensi, ebi nk'ebi ndiyo ningamba mbibabeere eby'obushema, kwonka ebikureebeka nk'eby'obushema nibwo bwengye bwa Ruhanga kandi obu yaasherekire abanyabwengye. Kandi obu yaasherekire na Sitaane, Sitaane ku etarikumanya ngu Yesu aryaija afeere abasiisi, atucungure, ekyo Ruha- Sitaane kikaba kigisherekirwe. Mbwenu Yesu akatunguurwa. Twakureeba enshonga ahabw'enki Yesu yaatungwirwe. Ahakuba twareeba omu mushororongo ogwa mwenda, Abafiripi ekicwero kya kabiri ogwa mwenda, ngu nikyo Ruhanga yaamukuriize munonga, akamuha eiziina erikukira amaziina goona. ngu nikyo Ruhanga yamukuriize munonga so ah, ekyo ekigambo ngu nikyo mukama yamukuri- Ruhanga yamukuriize munonga nikimanyisa ninshonga ki ahabw'enki Ruhanga yamukuriize munonga twareebaho enyimaho nitureeba ngu Yesu akaba ari omwecureezi akooroba kandi omusharaba gukabandiza engure Aha abantu baingi nti Yesu ni Mukama ajwaire ekirunga. Omusharaba gukabandiza ekirunga. Yesu akaba ari Ruhanga omu mibiri, Ruhanga Omwana akajwara omubiri yatubeera eky'okureeberaho. Byona ebi arikutugambira akabikora. Yaaba naagira ngu kunda mutahi wo nk'oku oyekunda, akakunda. Yaaba naagira ngu saasira, akasaasira. Teeramu akashushani ori aha musharaba, abaakubamba oine obushoboorozi bw'okubaita okagira ngu Taata basaasire tibakumanya eki barikukora. So nitureeba Yesu akari omuntu w'omutaano kandi ni Mukama otari Mukama omu bigambo kyonka, akaba na Mukama omu ky'okureeberaho. Kandi waaba ori okwe nooronda role model ninga ou waakubaasa kureeba kureeberaho ku waakutwara amagara gaawe tihariho arikusinga Yesu. Ijuka turiyo nitugamba aha kutunguurwa okwa Yesu. Ee, okutunguurwa okwa Yesu. Ahabw'enki Yesu yaatunguirwe? Ogwa mwenda nikyo Ranga yamu- yaamukuriize munonga. Ahabw'enki yaamukuriize munonga? Ah, twatandikira aha mushorongo gwa kataano twagarukaho kakye enyima okareeba ahabw'enki Ranga yaamutungwire, akatunguura eiziina rye kusinga amaziina goona, waashoma Abaafiripi eshuura ya kabiri ogwa mwe- ogwa kataano kuhika aha gwa munaana nihagira, Mugire omutima guri ogwabaire guri omuri Kristo Yesu. Ogwo n'obu araabe yaabaire ari omu muringo gwa Ruhanga, tarateekateekire kwingana na Ruhanga ku kiri ekintu eki ashemereire kugumya. Kureka akaihayo ekitiinisa, yaikiriza kuhinduka nk'omuhuuku, yaazaarwa omu muringo gw'abantu. Ku yaareebirwe ari omu muringo gw'omuntu, yaayecureeza, Yaayoroba kuhika aha kufa, kandi okufa kw'omusharaba. Mbwenu niho hakwizire ogwa mwenda ngu nikyo Mukama yaamukuriize. Nikyo Ruhanga yaamukuriize munonga akamuha eiziina erikukira amaziina goona. Yesu Kristo akaba ari Ruhanga, kwonka ku yaabaire ari omu nsi akaba ari kikumi kikumi omuntu ahakuba akazaarwa omukazi, Kandi akari kikumi kikumi Ruhanga akuba Ishe akaba atari mushaija aine omubiri akari Ruhanga eka eryenda y'omwoyo orikwera omu mwishiki ashugaine hazaarwa Ruhanga omu mubiri nambwenu omuntu weena arikwemerera akagira ngu Yesu ti mwana wa Ruhanga ningashi Yesu ti Ruhanga omanye ngu egyo ni sitaani niyo eriyo negamba naiwe. Iwe ku orahurira omuntu wanoyenda kumanya nabi w'ekishuba mubuuze Yesu noha noza kutandika kuhurira ebi barakugambire ngu Yesu ni nabi Kwonka ngu Yesu ni Ruhanga? Haa, Yesu takubaasa kuba Ruhanga. Ati egyo ni Sitaane eriyo neegamba naiwe. Tinkugira ngu abantu ni Sitaane, kwonka Sitaane niyo erikuba ebajwaire. Hariho omwoyo wa Antikuristo. Waaba noowurira ngu hariho Kuristo, then Antikuristo we naahakanisa Kuristo, kandi eki arikuhakanisiza Kuristo, naatakwenda ngu omuntu omanye ngu Yesu Ruhanga akajwara omubiri oguri nk'ogwawe, kwonka we ataine kibi, ekifubiro ki oshemereire kufuna, yaakikushashurira kyona. Mbwenu oine kwikiriza Yesu wenka ninga wotamwikiriize noza omu gehena ati mbwenu e aga amakuru gokugira ngu Yesu akazaarwa, Ruhanga yajwara omubiri yaija, nambwenu ekigambo Yesu ma nikimanyisa Yehova najuna, Jesus, Jehovah saves, Ruhanga Yehova akajwara omubiri yaija omu nsi omu. Kwonka anti Kristo nayanga obutumwa obwe, nayanga enshonga egyo nkei turiyo nitureebaho. Kwonka amazima gari ngu Yesu, Ruhanga omu mubiri ku yaabaire ari aha omu nsi, akaba ari omu kicureezi. Ku yaashangirwe aine omubiri nk'ogwawe naanye kandi ari Ruhanga kikumi aha kindi, taragyenzire naaribata abantu aha mutwe ngu manya ndi Ruhanga nainga nyizire. Aa, ku yaabaire yaaza kwegamba bo bakaba bamutaakwaire. Kwonka akaba ari omucureezi kuhika n'aha N'aha nshonga egi ku baizire kumubamba bakaba batakumutaanisa n'abantu abandi. Tikugira ngu haine oku yaabaire ajwara okukutaana abandi, tokugira ngu aka aine engyeri ei yaabaire arimu eri sipesho aba, aa, akaba ari omucureezi kandi akooroba kuhika n'akufa okw'omusharaba. Mbwenu nikyo Ruhanga yaamukuriize, nikyo turiyo nitureeba enshonga ahabw'enki Yesu Okutungurwa kwa Yesu. Ahabw'enki Yesu niwe aine eiziina erikusinga amaziina goona? Eky'okubanza ni Ruhanga, kandi ekindi we wenyine Ruhanga omu mubiri ku yaabaire ari omu nsi omu. Actually, Ruhanga waitu eki- nambwenu o- omukure ningamba nkare- nka kasete etakuhunama, Ruhanga ogu niwe Ruhanga ow'amazima. Akakora ebi akutugambira ngu tukore. Ruga hariyo abu arikukugambira ngu kora eki, waaka abura kukikora. Yesu Niwe wenka owaabaire ashikiriire, byona ebi yaabaire naayenda tukore akabikora kandi yaabihikiiriza, yaayecureeza, yaayoroba, Ruhanga akaba amwohereize kutufeera aha musharaba, nangwa nimwijuka Getsemane ku yaabaire ariyo naashaba, akaba ari omuntu kandi Ruhanga omu buntu bwe Yaahurira obusaasi hariho oku baraamuteera emisimaari, hariho oku araajwara ekirunga ky'amawaya, hariho oku baraamucwera aha maisho, hariho oku baraamuteezesa engyengye, yaareeba mbwenu oku baraataagura emyenda ye, yaareeba oku baraamujumi bakamushekyerera, yaareeba oku baraamugaye. Ku yaabaire ari aha musharaba yaagira ngu Taata, ninkushaba eki ekikopo kimpingure. Mbwenu omu buntu akaba atakwenda kufa. Kwonka n'obu ebyo byabaireho byona, akaguma akooroba, akooroba, akooroba. Omwisika akashaba ngu, Taata ku orikuri kukunda kwawe reka eki ekikopo kimpingure. Kwonka akeerize yaagira ngu, Kitakaaba nk'oku nkwenda. Kibe nk'oku okwenda. Abantu baingi nitwenda kukora ebi tukwenda. Ikiriza Yesu ngu nyowe Yesu tinkumwenda ninyenda kukora ebi nkwenda. Waajunirwe ngu za kubuurira engiri ngu nyowe engiri tinkwenda kugibuurira nyenda kuza kukora ebi nkwenda. Ngu akanwa aku Ruhanga yaakuhaire atarakakuhaire kugamba orugambo akakakuha kugamba ekigambo kye ngu aa nyowe ninyenda kugamba ebi nkwenda. Ngu muntu we aine ekigyendererwa eki Ruhanga yaakuhangiire ngu nyowe tinkukyenda nyenda kukora ekyangye eki nkwenda. Mbwenu nikyo kizibu ky'abantu omu nsi. Abamwe ah, abamwe ah, abamwe enshonga ahabw'enki ah, tokaikiriize Yesu nooyenda kukora eby'okwenda, nooyenda kweyikirizamu oku okwenda, nooyenda kwehitsya ahari Ruhanga oku okwenda. Tiri oku Ruhanga arikwenda, batyo nikwo Ruhanga yaakunzire atyo ensi, yaahayo Omwana weye omwe nyamunyegyere, ngu oraamwikirize tarihwerekyerera kureka atungye amagara gatabaho. Egyo ni Yohaana ishatu ikumi na mukaaga. Kwonka iwe oba ori okugira ngu nyowe ninza kuhika Ruhanga oku nkwenda, we eki yaahiireyo tikyo nkwenda, niinyenda kweheerayo ebi nkwenda. Kandi we Ruhanga timushema, akahayo Omwana we Yesu akuba niwe wenka oshukiriire,

Ngu mbwenu Ruhanga yaakupimira aha by'okukora ye by'okweta birungi, iwe oshemereire kubambwa aha musharaba. Ti iwe wenka na naanye. Baakuteeramu tooki ebi osherekira. Iwe orikweyeta ohikiriire orikutambura okworeka abantu ngu iwe ohikiriire naiwe okukora ebirungi. Ngu ku waajunirwe tokishobya. Ngaaha nooshobya reka kubiiha. But hariho ohikiriire omu bikorwa bye. Abaajunirwe n'abatakajunirwe twena tukiri abasiisi. Abatakajunirwe n'abasiisi enshoberwa bariyo nibaza omu Geehena, kandi abarikutegyekwa ekibi. Abaajunirwe n'abasiisi abajunirwe ahabw'embabazi kandi abarikutegyekwa Kristo n'omwoyo orikwera okukora okukunda kwa Ruhanga. Kandi ago nigo makuru marungi ngu waikiriza Kristo naakusinguza ekibi ahabw'enki Kristo yaatungwirwe. Niyo nshonga ei turiho. Ka tureebe omu Baheburaayo, Abaheburaayo eshuura n'eyeikumi n'ibiri, omushororongo n'ogwa kabiri. Waaba oine Baiburi yaawe, ah, noobaasa okuhigurayo. Eh, Abaheburaayo ikumi n'ibiri kuruga aha g'okubanza nari okukatandikira aha g'okubanza kuhika aha gwa kabiri. Nihagira ngu n'ahabw'ekyo nk'oku twine omutwe muhango gw'abaakareebi abatwehinguririize, tujuure ebirikuturemerera byona n'ekibi eki twehinguririize, twirukye okwiruka okw'empaka okututeereirweho n'okugumisiriza. Amaisho tugahangire Yesu wenka, owaatandikire okwikiriza kwaitu kandi omuhikiiriza waakwo. Owaayemeire omusharaba ahabw'okushemererwa aka akwa ahabw'okushemererwa okwatairweho omu maisho ge, akagaya enshoni zaagwo, kandi hati ashutami aha rubaju rwa buryo rw'ekitebe ky'obukama bwa Ruhanga. Ngu Yesu Kristo ku yaaba ari aha musharaba Baiburi yaatugira ngu akeemera omusharaba. Owaayemeire omusharaba ahabw'okushemererwa oku ataireho omu maisho ge. Ahabw'enki Kristo yaatungwirwe? Akaba naareeba okushemererwa ngu eri izooba nka hati burayiti naanye mbe njunirwe tinkuza omu Geehena. Akaba naareeba okushemererwa ngu niiwe musiisi we ori okwo oshobeirwe oronzire ensi ekubeereire akabokisi. Manya noora omuntu yakugira ngu ensi embereire akabokisi ondiijo toraara kugira ngu manya nyowe nkafa kare ninkuteera enyondo. Nambwenu hati obuduuka bw'abantu bwingi babukingire, abamwe muriyo nimupuraaninga kuza kuhenda amaju g'abantu, muriyo nimupuraaninga kuza kwiba. Ensi yaakubeera akabokisi mbwenu waaba engwe ngaaha. Kristo Yesu niwe akubaasa okukusinguza, akakubaasisa okumanya oku waakuraba omu mbeera ezo zoona. Yesu ku yaareebire okushemererwa okwabaire kumuri omu maisho kugira ngu naiwe ori aho orikugira ngu ensi yaakubera akabokisi waamwikiriza, naakukomorora amagara gaawe gaze omu buteeka omanye ekigyendererwa eki Ruhanga yaakuhangiire kandi oreka okucwekyerera omu buhabe n'ebishuba bya Sitaane. Mbwenu ogwo omushororongo Abaheburaayo n'ahabw'ekyo nk'oku twine omutwe muhango gwa baakareebi abatwehinguririize tujuure ebirikuturemerera byona n'ekibi eki twehinguririize twirukye okwiruka okw'empaka kuteereirwe n'okugumisiriza amaisho tugahangire Yesu wenka. Yesu akagumisiriza. Mwijukye nangwa atakabambirwe akasimba amaju. Bibuli netugira ngu akatuutu k'eshagama. Research ya sayansi negira ngu wakuhika aha kutuutu k'eshagama nooba oine enaku, enaku ekurenga emitsi ezimba, emitsi ekiheza kuzimba ebarika. Yesu ku yaabaire ahari Gethsemane atsimbire amaju naashaba ku yaareebire enaku eyaabaire eriyo neija, ya- akaba ari haikuhanika agire ngu nyowe aba abantu tinkuza kubafeera. Kwonka kworoba Ahakuba nikyo kyaba kimureetsire kutufeera, n'omusharaba yaagwemera, kugira ngu nyabura we iwe ohurikiriize ebihembo by'ekibi n'okufa, akaizire kukufeera. Tikugira ngu niwe yaabaire naayenda ngu bamufumure gye ezo engaro ze bamwite, kwonka iwe twaheza kugira ngu niiwe oshemereire kubambwa aha musharaba. Iwe ohurikiriize, yeteeremu tooki waaruga omu by'okubiiha, waaruga omu by'okwesherekyerera, Baakuteekaho purojekiti abaka omutwe gwawe bakakonekitinga ebiteekateeko byawe ebihagare ebi abantu batamanya, oshemereire kubambwa aha musharaba. Imwe abariyo nibiiba ebintu by'abantu mushemereire kubambwa aha musharaba kwonka Ruhanga naayenda kukujuna. Yaatakujunire nooza nooza kubambwa aha gwawe bakuteere enyondo nainga shi kandi oyenderere n'omu Geehena ahabw'ebihagaro. Imwe eminyetwe abatakwenda kwikiriza Yesu owaatairwe Owaabambiirwa omusharaba ogu oshemereire kufuna, nooza kubambwa aha gwawe waaba noocwekyerezibwa omu bihagaro by'obushambani, omu bihagaro by'enjaahi nana ebihagaro byona. Yesu Kristo akatunguurwa ahabw'okugira ngu akeecureeza yaayoroba yaagira ngu nyowe ninza kubafeera, yaahindura naagira ngu Taata kitakaaba nk'oku nkwenda kureka kibe nk'oku orikwenda, Yaagumizamu yaikiriza, yaafa aha musharaba. Mbwenu titakareebire ekirunga ngu Yesu niwe Mukama w'abakama, eiziina rye ngu nirikira amaziina goona, okimanye ngu hakabanza haabaho omusharaba. Mbwenu na naiwe owaajunirwe otaka otaka ma omu iguru haryabaho ebirunga by'abo abaajunirwe, tikugira ngu ebikorwa byaitu tibikutujuna, Kwonka ku orikuheza kujunwa hati ebikorwa byona ebi okukora omu iziina erya Yesu, okubuurira engiri, kureeta abantu omu Bukama bwe, hariyo ebirungo omu iguru. Kandi Abaheburaayo eshura ya ikumi na ibiri haagira ngu n'ahabw'ekyo nk'oku twine omutwe muhango ogw'abakareeba abatwehinguririize, tujwire ebirikuturemerera n'ekibi ekitwehinguririize, twirukye okwiruka okw'empaka oku kwatuteereirweho n'okugumisiriza. Teeramu akashana oriyo noiruka empaka z'okwiruka okiriize kiro makumi ataano z'akahunga ojwaire butusi oine syuuti ishatu. Haza ngu niiwe noyenda kusinga orutaro, noyenda kusinga empaka z'okwiruka. Tokaazisinga! Nikyo kimwe murokore, Yesu ku yaakujunire akakujuna kutamburira omu businguzi. Nikyo Baiburi yaagira ngu juura ebirikukuremerera, ebirikukuremerera, amaganya g'ensi, orwo rwanju rw'ensi, ebi- ebiriyo nibikuzibira kubuurira engiri, ebiriyo nibikuzibira kujwekyera Ruhanga gye. Ekyo eky'okuhunzira okata omu mwanya gwa Ruhanga kijuure, ekibe kikwehinguririize, ogye waragi ey'okunywera omu kacupa ka Rwenzori, ezo za loogi ez'okwekiikamu abantu batakukureeba, ezo Whatsapp ez'okushereka ngu omukyara ninga omushaija waawe atareeba, Ngu ijuure ekibi kyona ebihagaro byona biriyo nibyenda kukuremesa okutamburira omu businguzi kandi okuheebwa ebihembo omu iguru. Ahabw'enki Yesu yaatungwirwe? We akagumira omusharaba yaayoroba yaikiriza kufa eri iwe ohurikiriize. Kandi nitugaruka tureeba ngu abantu bakamubamba kwonka Ruhanga yaamuha ekitiinisa. We akaba ari Ruhanga Kwonka na n'omu mubiri, omu mubiri, Ruhanga omu mubiri akahikiiriza byona kandi ekitiinisa akakifuna kishemereire, ti kugira ngu just kikamuheebwa ninga shi mbamweta omugabe w'abagabe kugira ngu nikwo kyabaire kiri, ngaaha aka ekitiinisa ekyo Ruhanga Isheboona akakimuheereza Ruhanga Omwana ahakuba Omugabe w'abagabe. Tikugira ngu Yesu nawe akaba akakorerera okujunwa ninga shi akaba ari omujuni ngu akaba nakorerera a kwonka akaba akishemereire, akaba akishemereire. Kandi Biblia yatugira ngu akaimukibwa yaheebwa eiziina erikusinga amaziina goona. Mbwenu woobaire otakakimanyire, Yesu niwe aine eiziina erikusinga amaziina goona. Akatunguurwa kusinga abantu boona. Ekya kabiri eki turikwenda kureeba, okushuuruurwa kw'obushoboorozi bwe. Yesu aine obushoboorozi. Ka tugaruke omu Bafiripi. Abafiripi eshuura ya kabiri omushororongo ogwa mwenda. Nikyo Ruhanga yaamukuriize munonga akamuha eiziina erikukira amaziina goona, ngu akaheebwa eiziina erikusinga amaziina goona. Obushoboorozi bwona Ruhanga Isheboona akabukwasa Omwana we, Yesu Kristo. Obushoboorozi bwona akaheebwa eiziina erikusinga amaziina goona. Nambwa niiwe waabaire nooteekateeka ngu eiziina ryawe niryo erikusinga goona, ninga noobaasa kuba ori oku oriyo noogyezaho kwombeka eiziina. N'omwaka hariho ababa omu kutandika eshura ya ikumi n'emwe bakagira ngu ka twombeke omunaara twekorere eiziina kwonka hati tihaine arikubamanya, n'eiziina ryabo tihaine arikurimanya. Ahabw'enki? Waayenda kweyombekyera eiziina okeebwa ngu haine aine eiziina erikusinga eryawe niwe Yesu, munywani wangye nooba noohendekyera busha. Omu Kishwahiri naagira ngu bure kazi. Hati Matayo eshuura ya abiri na munaana omushororongo ogwa ikumi na munaana nihagira ngu enki? Ebi n'ebigambo bya Yesu kantanki aha gwa ikumi na mukaaga. Bwanyima abeegi be ikumi n'omwe baazagarira ya rushozi rwa Yesu oru Yesu yaabaragiire. Ku baamureebire baamuramya Kwonka abandi baabangaanisa, Yesu yaija yaabagira ati, Mpairwe obushoborozi bwona omu iguru n'omu nsi. Mwahurira? Ebi ebigambo Yesu akaba atakabigambaga. Yesu akaba atakagiraga ngu akaheebwa obushoborozi omu omu iguru n'omu nsi. Obushoborozi omu iguru akaba abwine, kwonka obw'omu nsi n'owaabaire abwibire. Abantu baingi nitubaasa obutashemererwa kwonka we orahuriire eizooba rimwe sitaane ku yaabaire neecema Yesu yaamugira ngu tsimba amaju ondamye ndyakuheereza ebi ebintu byona ekamworeka obugabo, obutungye biki byona ngu tsimba amaju ondabye ngu ndyakuha ebi byona ahakuba naanye nkabiheebwa. Sitaane ekacema Yesu Ruhanga omu mubiri ahakuba nawe akaba aine paati y'omubiri akaba naabaasa Akaine okwetenganiya oku okubaasa kugira, mbwenu Sitaane ku enenda ngu Yesu agitsimbire amaju, ogu oizire kutujuna ku araheza kumutsimbira amaju ati, Ah, amusingure. Ee, haza Sitaane aine ebigambo ebi yaagambira Yesu ngu, Tsimba amaju ondamye, ngu naanye ndyakuha ebi byona ahakuba naanye nkabiheebwa. Egyo sitetimenti nainga ekigambo ekyo ngu nkabiheebwa nikimanyisa ki? Noomanya eki kirikumanyisa? Ruhanga tiwe yaahaire Sitaane obushoboorozi ngaaha. Owaahaire Sitaane obushoboorozi ni Adamu. Ruhanga akakwata egi ensi omu kutandika enshero y'okubanza ogwa abiri na mukaaga yaagira ngu reka tuhangye omuntu omu muringo gwaitu bashushane naitwe bategyekye ebirikuguruka omu mwanya, ebirikugyendera aha nsi, ebirikugyenda omu maizi n'ebintu byona ebiri omu nsi. Ruhanga yahanga omushaija n'omukazi yaabakwatsa obushoboorozi, yaabuha Adamu. Sitaani yaija yaabiiha Adamu ngu agomere Mukama. Obushoboorozi nikimanyisa okuj- okuheerwa orusa kujwekyera ondiijo kugira ngu waaba oriho nooshanga oriya niwe ariho. Mbwenu Adamu Ruhanga akamuha obushoboorozi ngu abe niwe shana yaaba nka mukama w'ensi egi. Nyine ku akari omukama, akari omugabe, oyireho Ruhanga we Ruhanga ka nategyeka omu iguru, Ruhanga ka nenda kutegyeka ensi kurabira omuri Adamu ategyeka egi ensi kurabira omuri we. Eh, Konka Adamu ku yahikire aha sitani yamubihabiha kandi ah, yareeta akakwate ke na Ruhanga karugaho ahakuba Ruhanga akagambira Adamu ngu otaringomera. Omu kutandika eshura ya kabiri ogwa ikumi na mushanju kandi akamugira ngu ku arimugomera buzimazima aryafa, okufa nikimanyisa okutaana.